Sɛ mobɔ mpaeɛ a, monka sɛ, Agya a wowɔ soro, wo din no ho nte, w'ahennie mmra, deɛ wopɛ no nyɛ wɔ asase yi so sɛdeɛ ɛyɛ wɔ soro hɔ. Ma yɛn daa daa aduane nnɛ. Fa yɛn mfomsoɔ kyɛ yɛn, sɛdeɛ yɛn nso yɛde firi wɔn a wɔfom yɛn no.

Na Kristofo begyina hɔ sɛ, Dabi, sɛnea nsɛm no sie kɔ so no deɛ, wo deɛ, mo ara na mokyerɛw Bible no de bae, ɛnyɛ yɛn deɛ no bi a. Ɛnneɛ ka kyerɛ wɔn sɛ, na munkɔ fie nkɔfa mo deɛ no mmra. Wansan ansuro Nyame, ɔkɔɔ fie kɔfaa ne deɛ no baeɛ. Wɔnom kura anka ɔgyaee Bible no ankasa mae. Yɛn Kramofo, yɛnni Bible. Deɛ yɛtɔn no kagya tia ne nea yɛakɔtɔ bi. Ɛne yɛn ayaresa gyina ehu ne nokorɛ. Saa nokorɛ wei no ɛne yɛpɛ sɛ wiase nyinaa ehunu sɛ ampa nokorɛ bi ɛwɔ Bible mu na pɛ neɛ mpɛ sɛ ɛbɛyɛ dɛn? Yɛbɛfa so sɛdeɛ Nyame kaa no. Kan Hebrew no ma no. Thirteen seven. Hebrew chapter thirteen verse seven. Nyame kaa asɛm bi wɔ ha, asɛm no hia. Wɔse wɔde kwan papa bi ayɛ dɛn? Wɔde ato hɔ, deɛ ɛdi kan no, the first point. Kɔe. Hebrew chapter thirteen verse seven. Bible no se sɛn?

Nyame adamfo. Ebi ne Moses a wɔne Nyame kasa ano ne ano, ebi ne akɔmhyɛfoɔ David nom, Solomon nom, Nyankopɔn sɛ saa mpanyimfoɔ wei no yɛnhwɛ wɔn abrabɔ awieɛ ne yɛnsua wɔn gyidie, sɛ yɛsua wɔn gyidie ɛne wɔn nyamesom no a, Yesu Kristo nso baeɛ, Nkɔmhyɛni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wɔse saa mpanyimfoɔ wei gyidie a wɔde baeɛ no sɛ yɛsuasua wɔn a yɛwieɛ ɛyɛ Heaven. Sɛ sɛ Nyame sɛ mpanyimfoɔ bi baeɛ Yemmu sɛ Bible no sɛ saa mpanyimfoɔ no a wɔbɛsom onyame no wɔwieeɛ no ɛkɔsii sɛn sɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛbɛsuasua saa mpanyimfoɔ no. Enti fa me kɔ Luke chapter thirteen verse twenty eight. Luke chapter thirteen verse twenty eight. Woyɛ ɔsɔfo na wotie me a, fa ɔpɛn and paper. Woyɛ temamhunini a, fa ɔpɛn and paper. Woyɛ Kramoni na wosua ade a, fa wo pɛn ne pepa na yɛrekɔ Bible no yɛakɔkyerɛ ɛsom a Nyankopɔn aka akyerɛ sɛ wagye atom. Qur'aan deɛ Nyame ama yɛn guarantee. Nyankopɔn se, If anyone desire a religion other than Islam, never would that religion be accepted of him and in the hereafter he will be among the losers. Nyankopɔn sɛ Islamsom akyi

Ɛnnɛ da yi na ɛsom a yɛfrɛ no Islam som no, me Nyame mahyɛ no ma, mɛsan de me hummɔborɔ de agu som no so, ɛna mato ne din Al-Islam ɛwɔ Qur'aan mu. Nti sɛ woyɛ kramoni a, ma w'ani nnye, na ma w'akoma ntɔ wo yam, na ɛsom no a ɛyɛ Islam no fa tu wo ho, yɛ no sɛdeɛ Nyame si pɛ, sɛ wogye tom na woyɛ no saa a, daa nkwa mma atemmu ada, Al-Jannah ɛyɛ wo dea. Sɛ Sayyid Babr se, mpanyimfoɔ bi baeɛ Yɛnhwɛ wɔn abrabɔ awiei ne nso wɔn gyidie ɛfiri sɛ wɔn awieɛ no kɔyɛɛ heaven. Sɛ wɔn awieɛ kɔyɛɛ heaven deɛ a, kwan bɛn na na wɔn fa so som Nyame? Saa kwan no na wɔsɛ yɛn dɛn yɛfa so? Yɛn mu sa bible sɛ mpanyinfoɔ no wɔn kɔ wie sɛn? Kɔe Luke chapter thirteen verse twenty eight Luke chapter thirteen verse twenty eight Yɛ repeat quotation no na wɔanka nkyerɛ sɛ wɔante nti fa pen ne paper no twerɛ Kɔe. Ɔse, Luke chapter thirteen verse twenty eight. Yesu se sɛn? Ɛhɔ na mobesu akyerɛ mo sɛ. Yesu Kristo ara nokorɛ ɛkwan, nkwa, obi nkɔ Nyame ne nkyɛn no so ne ɛnam. Yesu na ɛrepɔto no. Wɔse, Ɛda a ɛyɛ atɛmmuo da no, mobesu atwɛre mo se sɛ. Mohunu Abraham. Mohunu yɛn nana Abraham. Isaac. Mohunu Isaac. Yakub. Mohunu Jacob.

Efisɛ efie no yɛ mmienu, it's either you go to heaven or you go to hell. Ɛna Nyame se saa mpanyimfoɔ wei nyinaa no wɔ heaven, enti obi a wanni wɔn anamɔ akyi no, wɔwieɛ yɛ bunsam gyam. Na wɔabɔ Yakubu din nso. Wɔabɔ Yakubu din, Yakubu din wɔ Bible mu. Nanso Kramoni nso na ɛtɔ. Sɛ wokɔ Bible nko ara mɛ, Haruna koraa wɔ Bible mu. Haruna wɔ Bible mu. Na ansa na mɛtoa me nsɛm no so no, yɛn yɛtu mmara no yɛayɛ dɛn? Na yɛakyerɛ sie. Bue Second Samuel chapter twenty four Verse eighteen, Second Samuel chapter twenty, Yakubu no a wobɔeɛ no, meresa didii baako aka wo ho ansa na matoa me nsɛm no so. Bible da hɔ Nkramofoɔ ndi hua na ayɛ mu ma. Ɛsom a Nkramofoɔ som ayɛ Bible mu ma. Deɛ Nkramofoɔ yɛ nyinaa, hɛ, Maka yɛrekɔ, ɛwɔ Bible mu. Nsukuta, yɛbɛba so, ɛwɔ Bible mu. Labbaik Allahumma Labbaik, Laa Sharika Laka Labbaik, ɛwɔ Bible mu. Yɛyɛ no Mecca nyinaa, ɛwɔ Bible mu. Zamzam nsuo a yɛnom a Ishmael ne maame sa nsuo de brɛɛ no no, ɛwɔ Bible mu. Deɛ biom na aka? Kɔe, maa wɔn quotation bi a, kɔ Second Samuel chapter 24 verse 18, wobɛhunu Haruna wɔ hɔ. Ɛnyɛ Yakubu nko ara na ɛwɔ Bible mu, Haruna koraa wɔ Bible mu. Aane. Kae. Ɛyɛ Second Samuel chapter twenty four verse eighteen. Verse eighteen. Bible sɛ deɛ. Ɔsɛ na Gad baa David nkyɛn da no bɛka kyerɛ no sɛ. Gad baa David nkyɛn da no bɛka kyerɛ no sɛ. Foro kɔ na kɔsi afɔrebukyia ma Awurade. Kɔsi afɔrebukyia fa ma Awurade. Yebusini Aruna. Yebusini hwan?

Na mmom you have to read and scrutinize every word of the Bible. Wobɛhu ne sɛ Islam no, ɛno na ɛwɔ Bible no mu. Ɛyɛ. Sɛ sɛ yɛnya din no wom, na mede boa w'asɛm no. Bible se mpanyimfo no nyinaa wɔ heaven, na nkurɔfoɔ bi de yɛbɛpam wɔn. Hwannom a? Yɛmmu sɛ sɛ adɛn nti na yɛpam wɔn? Yesu kaa asɛm bi. Yesu a ɔyɛ nokorɛ, ɛkwan, nkwa, obi nkɔ Agya no nkyɛn no so na ɛnam no, wɔkaa asɛm bi wɔ Matthew chapter six verse nine. Matthew chapter six verse nine, Yesu se, Sɛ wodɔ me a, di m'ahyɛdeɛ so. John chapter fourteen verse fifteen, ɛna wɔkaa saa asɛm no. Sɛ wodɔ me Yesu a, di m'ahyɛdeɛ so. Enti sɛ woka sɛ Yesu na wodi n'akyi, na ɛkwan a Yesu faa so somoeɛ, woamfa saa kwan no so ansom a, ɛnna na woyɛ torofoɔ. Na ɛnyɛ Yesu na wodi n'akyi. Kan ma me, Bible se deɛn? Matthew chapter six verse nine. Kɔe. Enti mommɔ mpaeɛ sɛ. Yesu se, sɛ morebɔ mpaeɛ a, mommɔ mpaeɛ sɛ. Yɛn Agya a wowɔ soro. Yɛn nyinaa yɛn Nyankopɔn a wowɔ soro. Wo din ho nte. Yesu gyina fam rekasa sɛ Nyame wɔ soro. Na obi te Ghana ha sɛ Yesu no ara na ɛyɛ Nyame.

Nwoma no a ɛyɛ Nyame Nwoma no, wei na ɛfiri soro baeɛ. Enti yɛmmisa Nwoma no sɛ, Deɛn na yɛyɛ no soro a ɛwɔ sɛ yɛyi gu wɔ asase so a ɛbɛba sɛ deɛ meka no ɛne adwene kɔ? Yesu nso na ɛkyerɛ mpaebɔ no, Ma me Revelation chapter seven verse nine, Yɛrekɔ soro akɔhwɛ deɛ wɔyɛ no soro. Na obi te fie a wankasa wadi nkramofoɔ na wabɔ yɛn tirim a yɛyɛ dɛn? Yɛ ka nti mese for pen and paper na yɛ deɛn na twerɛ quotation no na me san kɔ Kumasi a wɔammɛha m'asɛm wɔammɛn sɛ wɔn na ɛkaeɛ me na mete ha na meka ɛna mayɛ research no nso na meka Bible so deɛn ɛsoro hɔ. Ɛyɛ Revelation chapter seven verse nine. Sese yɛkɔ soro akɔhwɛ deɛ wɔn yɛ ne yɛ busa sɛ asase so hɔ hwan nom na ɛyɛ saa deɛ no kɔe. Naam, wɔse yeinom ankyiri no me hu yɛ. Wɔse weinom akyiri no me hu yɛ. Na hwɛ.

ɔmo nso dɔɔso si nnipa, ɔmo nyinaa nso yɛ hajji. Ɔmo nyinaa nso yɛ hajji. Ɔmo koraa deɛ ɔmo nyɛ passport o. Mm-hmm. Na wɔakɔgye visa. Ɔsɔre yɛ na ɔyɛ dɛn? Na ɔkɔ maka wɔtu kɔ. Ɔkɔsom nyame. Bible sɛ saa nnipa dɔm no yɛntumi nkan wɔn dodoɔ kɔe. Ne mmusuakuo ne nkurɔfoɔ. Na sɛ ɔkɔ maka a, Amerikafoɔ wɔ hɔ, Ghanafoɔ wɔ hɔ, Germanyfoɔ wɔ hɔ, Indiafo wɔ hɔ, Afrikafo wɔ hɔ. Buroni bi koraa bisa me sɛ mefrɛ he? Ɛna me se mefiri Ghana, West Africa. Wɔ se efi sɛ ɔbɔ wiase dɛ, edin Ghana wɔntee bi da. Wɔ se wɔntee bi da. Nti kuro bi wɔ Ghana a yɛfrɛ no Ghana wɔ wiase. Wɔntee bi da. Ɛna me bisae sɛ wo nso wofiri he? Wɔ se Takigigistan wɔ Sadiakistan. Ɛna me se me nso kuro no mentee bi da. Wɔn nyinaa wɔn aka. America. Ɛnnɛ sɛ wote Ghana ha a, yɛse Nkramosom yɛ ntafosom. Na Buroni a ɔfiri Amerika a ɔyɛ Nkramo no, wɔde wɔyɛ tani. Na sɛ obi kɔ Nkramo na ɔyɛ tani a, the Gatini nso a ɔkɔ Roma no nso ɔyɛ deɛn? Wɔn nso bɛyɛ dɛn? Maala Mohammed, yɛmpɛ nokorɛ akyiri akwan na yɛnni akyire, ɛfiri sɛ ɛnnɛ yɛama kontompo anya akonya tena so ɛna nokorɛ gyina ne nan so. Na kyerɛ sɛ wiase nokorɛ ayɛ dɛn? Asa. Na ɛnnɛ nso deɛ sɛ nokorɛ pue a, na kontompo no yɛ dɛn ɛhyehye no sese yɛkɔ soro ne akɔhwɛ deɛ na ɔmo yɛ ne ayɛ no asase so yesu nso na ɛkaɛ kɔe. Ne kasa nyinaa mu no gyinagyina ahengua no ne aguama no anim. Wɔse ɛne abusuakuo ne kasa nyinaa gyina Nyankopɔ anim, Nyame no a ɔbɔɔ soro bɔɔ asase no, yɛn nyinaa yɛ gyina Nyame anim, nnipa dɔm no yɛntumi nkae wɔn na ɔmo yɛ dɛn? Hyehyɛ ntade fitaa. Ɔmo hyehyɛ deɛn? Ntade fitaa. Atakbiir. Sɛ wokɔ Saudi Arabia na sɛ yɛfiri Makkah ne yɛkɔ Mina. ne yɛrehyɛ yɛn harami fitafitaa no sɛ yɛrekɔ baabi a yɛfrɛ no Arafa ne Masa Muhammad. Nnipa no, sɛ wɔfiri asase ase o, sɛ wɔfiri soro o, wohunu baabi a wɔfiri. Sɛ woto w'ani a, wohunu ano, wohwɛ w'akyi a, wohunu ano. Ewiase abusuakuo no nyinaa hyɛ fitaa. Kɔ. Bible sɛ deɛ. Na wɔkurakura berɛ. Yɛse wɔn kutakota berɛ. Naam. Obiara brɛbrɛ. Naam. Sɛ wofiri Ɛɛ Mina, na wokɔ Arafa, wofiri Arafa, na woaba Musdalifa, wofiri Musdalifa, na wokɔ Jamraat, wofiri Jamraat, na woasan aba Mina, Mister Mohammed, ɛnyɛ dwuma ketewa. Wobɛduru hɔ no, wobɛdaadaa adaseɛ anyane sɛ ɔsɔre yɛ Magrib a, berɛ no nti, wontumi nyɛ dɛn? Wontumi. Bible sɛ wɔn nyinaa na wɔayɛ dɛn? Wɔkuta berɛ kɔe. Na wɔde nne kɛseɛ teaa mu sɛ. Wɔn de nne kɛseɛ teaa mu sɛ, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yɛde nne na teaa mu. Bible sɛ wɔn de deɛn? Wɔde nne kɛseɛ teaa mu sɛ. Wɔn de nne kɛseɛ na teaa mu, ɛnyɛ adɔma. Ɛnyɛ adɔma na yɛbɔ mu. From Genesis to Revelation, beebiara nni hɔ a Bible aka sɛ yɛmmɔ adɔma na yɛaba asɔredɛm aba abɛsom. Yɛde nne kɛse na ɛyɛ dɛn? Ɛteɛ mu. Sɛ woba Mecca a, Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik laa Sharika laka Labbaik, Innal Hamda wa Ni'imata laka wal Mulk laa Sharika. Yɛde nne na tontom Nyame. Nti Bible se Saa nnipadɔm no nyinaa no, wɔgyinee, ɛnna ɛyɛɛ dɛn? Kɛseɛ teaa mu sɛ. Wɔteaa mu sɛ. Nkwagyeɛ no yɛ yɛn Nyankopɔn. Nkwagyeɛ biara yɛ Nyankopɔn dea. A ɔte ahennwa no soɔ no dea. Nyankopɔn no a ɔte n'akonnwa soɔ no, nkwagyeɛ yɛ ne dea. Enti ne som no a ɔde ato hɔ no, sɛ woamfa so a, wonni nkwagyeɛ. Enti ɛsoro hɔ no, Saa nnipadɔm wei na sɛ nkwagye yɛ Nyame dea, foa so ma me. Na abɔfoɔ no nyinaa atwa ahennwa no ne. Na kyerɛ sɛ, ɛnyɛ nnipa nko ara na na ɛwɔ hɔ o, soro abɔfoɔ nyinaa atwa Nyankopɔn ho ahyia. Ne mpanimfoɔ. Ɛne soro abɔfoɔ baako baako nnan, Jibril, Mikail, Asarafilu, ɛne deɛ ɛkeka ho no, saa asoro abɔfoɔ nnan akɛseɛ no, na wɔn nso wɔ Nyame anim no bi.

wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na wɔn tontom nyame te sɛ deɛ atakbir ɛwɔ soro no wɔn sɛ wɔn mɛ wɔyɛ soro mu asɛm ne yɛka bible na ɛka revelation chapter 7 verse 9 to 12 na soro abɔfoɔ no nyinaa atwa nyame ho ahyia wɔn antɔ nnwom ɛna ɔmo ansa, ɔmo ammɔ dondoo, ɔmo anka kasa hodoɔ, hyereba bata kemboto shorombata kata horombata kata areto pɔpapa arabarara, ɔmo anyɛ bi, ɔmo nyinaa de ɔmo anim butu fam te sɛdeɛ Nkramofɔɔ yɛ no, ɛna yɛsom Nyame. Yesu nso na ɛkyerɛ mpaebɔ no ɛwɔ Matthew chapter 6 verse 9, Yɛn nyinaa yɛ Yɛ a ɔwɔ soro. Wo dwene ho nte, w'ahennie mmra, deɛ wopɛ nyɛ wɔ asase so ha sɛdeɛ yɛyɛ no wɔ soro. Masa Mohammed, deɛ ɛkɔ soro no na deɛn na yɛyɛ? Nti deɛ deɛ bible no kyerɛ no na ɛkɔ so wɔ soro. Deɛ ɛkɔ so wɔ soro no no. Nti wɔnom a wɔyɛ as wɔn yɛ no wɔ asase so wɔn nso yɛ hwan? Wɔn nso yɛ hwannom? Wɔn yɛ nkramofoɔ. Eii na nkramofoɔ wɔn adi bem. Nti nkramofoɔ deɛ wɔn adi bem. Wɔ from the bible o. Naam. Ɛnyɛ Quran na waka kyerɛ me sɛ Quran no mente aseɛ. Naam. Wawoma a Kwasiada wode kɔ asɔre dɛm no ɛna mekɔ gyi. Naam. Masa Mohammed, yɛse Abraham ɛyɛ Nyame adamfo. Naam.